hia mmoa boa wo nua kwabena nantakyi na mmiri sɛ ɔboa me a ɔntu biribiaa mu obi tumi bisa me sɛ ɔsomfoɔ pozo no kora aseɛ teɛ sɛ Mebaa sɛ mebɛsom Ghana man.
Akwaaba de Babarima Television so dwumadie yi a wohwɛ yi ato ne din Ɛbaa Ne Sɛn? Na Ɛbaa Ne Sɛn yɛ dwumadie bi a Yɛbɔ anan ne sɛbi wɔn a wɔadi dɛm ne wɔn a wɔwɔ akosɛm bi de to dwa no, yɛne wɔn di nkɔmmɔ na yɛne wɔn kyɛ wɔn akosɛm. Na ɛnnɛ yɛn nsa aka ɛyɛ ɔpanin bi wɔ ha a, ɔno ara san yɛ ɛyɛ movie director. Yɛne no bɛdi nkɔmmɔ afa ɔno ara n'abrabɔ, tebea a seesei a ɔwɔ mu na ɔne yɛn akyɛ n'akosɛm. Me din de Kofi Kyei Baffour. Mɛn kɛsɛ ma kwaaba de ba bɛrima ti so. Yoo, panyini wei deɛ ma me misa wo din ne eh, baabi a wofiri ankasa. Me din de Emmanuel Kwabena Nantakyi. Kasa firi Nkrumah ase. Yoo, panyin Nantakyi. Na mepatwa wo, woyɛ adwuma bɛn? Oh, sisi ankasa deɛ meyɛ moving director.

Oh mede movie bi aba abɔnten Frɛ no VIP VIP Ma werɛho akyi Obiara ne ne taste ɛne ne movies bi a Oh okay ɛm sɛ obiara ne ne taste kora ɛm sɛ mahwɛ mahwɛ Oh okay okay ɛne ɛmɔ ni yɔ Wabɔ adwuma wabɔ adwuma paa Na ɔpanyini So wei deɛ ma me mmisa o Sɛbio Ɛbaa ne sɛn koraa na ɛnnɛ yi woakɔ tebea mbu sɛ yɛ a na wote wheelchair yi mu? Oh, okay.
Wheelchair a metumi deɛ bebree bɛka sɛ ebi a ɛde wɔn bi so bɛka sɛ ɛbaa ne sɛn. Ah, yɛamfa saa adeɛ wei no anwo me a ɛnna mede te wheelchair sɛ bɛyɛ ten years ni. na manante te sɛ ne dɛm nyinaa mo nante bɛɛ ten years mu hɔ no na mebɔ bɔɔl but bɔɔl no a me nan mu a mebɔ no na me ho yɛ me basabasa kakra nti maa me gyaa bɔɔl no bɔ akɔ fie de kɔtɔ me papa anim sɛ deɛ me ho yɛ me no mempɛ nti papa so ka kyerɛ me sɛ saa neɛ menda balanda wɔn sɛ fie deɛ yɛwɔ balanda bi wɔ hɔ na medaa so nti hɔ no me papa miamia me de rub sla sla no kakra owie na ɔse me nsɔre nyina hɔ sɔre gyina hɔ na mate atɔ sɔre gyina mate atɔ ɛno ano bɛn ho biribi adi wobɔbɔɔ no a wo ho yera yera wa wofa da se de baabi da kakra no ah, na omiamia me nti omiamia me wie ɔde rub sla me wie ɔse me nsɔre no sɔre na mate atɔ ɛno ho biribi adi mede ti fi nkyiri ɔdefo ebi asɛm a metaka ne sɛ disable anasɛ disability no Ɛyɛ kuo bi a ɛmfa ho ne position a wowɔ, ɛmfa ho ne sika bi a wowɔ, wotumi joine berɛ a wonyɛɛ w'adwene koraa sɛ wobɛ joine. Ɛno nti no sɛ yɛhu sɛ obi kɔ tebea bi mu sei a, ɛyɛ a meyɛ nsusu sɛ ɛyɛ ne bɔne bi anaasɛ biribi na wakɔyɛ na wanya ho nsunsuansoɔ. Ɛsiane sɛ obi kra ne Nyankopɔn no, sɛbio na me ne wo mmienu na obi anyina hɔ no, Asɛm yi awerɛho, na ɛyɛ ma ɛho ahoa sɛ Ɔpanyin Ngyekye wakɔ ɛyɛ tebea bi mu sei a still wankɔtena kwan ho koraa nsrɛ sika na mmom talent a ɛwɔ ne mu as movie director no ɔde reboa ɛyɛ ɔman yi. Ɔpanyin Nyame nhyira wo. Na so far challenges bɛn ɛna wo fam as a director a menim sɛ directing deɛ ɛyɛ busy work wofa ha na wosi ha na wote wheel chair mu yi Sɛn na wusi kɔ w'adwuma so? Ok.
Mihyia nsɛm bebree ne ɔhaw bebree. Ɔba sɛ wokyɛke a, me ne wo a, ahoɔden no nsɛ. Ɛba sɛ yɛnkɔ baabi sisi a, wubetumi adi kan agya me, but me mintumi nni kan. Nti me nan ne preaching yɛ a, memfa no sɛ mitim a mede wɔ kee. But ne nyinaa akyi no, menyɛ m'adwene sɛ metena kwan ho asrɛsrɛ sika. Ebi nni fie. but ɛwɔ sɛ metra sɛ mɛtumi ayɛ. Enti nea yɛhyia no wɔ adwuma mu no bebree no nyinaa ne sɛ, ɛduru mmerɛ bi a, sɛ me a metua me nya sɛ nka metwa me movie a nka mepɛ, but sika ni fie, nti mɛyɛ dɛ mɛtwa me movie. Nti ɛduru mmerɛ bi a ɛde sɛ obi na ɛbɛma wɔ adwuma no bi ayɛ. Na ɛno koraa no ɛnyɛ easy, ɛfiri sɛ ɔhwɛ me a, na ɔhwɛ wo a, osusu sɛ sɛ ɔde me me sika ma me a, na medi a, ɔbɛyɛ dɛn wayɛ dɛn wakye me. But nimdeɛ no nso yɛ dɛn wɔ hɔ, ɛna mintumi nso ntena kwan ho nsrɛsrɛ. Enti nka eduru mmere bi sɛ nka me me mepere sɛ metumi anya me sika. But ɔn sɛ wokɔ situation bi sɛ ɛyɛ den sɛ ɔkora woyɛ adwuma bi wɔ bank na mɛba sɛ ma me sika na ade bɛma me. Efisɛ osusu sɛ na ama me me sika na sɛ mamfa sika no amma back a, ɔbɛyɛ me dɛn. Enti nneɛma a mehyia wɔ mu no, Seesei ara yi deɛ, mehia sika, efisɛ mewɔ adwene no wɔ ahoɔden no sɛ mɛtumi ayɛ saa adwuma no. Ebia adwuma so sɛ obi nante kɔba no, ɔbɛtumi ayɛ no, me mɛtumi ayɛ aboro saa. Woate aseɛ? Na sɛ, ɛɛm, seesei ara ɔpanyin yi nya ntakyi sɛ ɔhia sika, na mpɛn pii no, obi hwɛ ne tebea a ɔwɔ mu a, na bosea koraa a yɛde bɛbɔ no no, na ɛho akɔyɛ nã kakra. Na mɛsrɛ sɛ, mmrɛ aso sɛ yegyae abomfi a yɛde gu nnipa no. Na sɛbio, sɛ obi di dɛm a, na ɛno nkyerɛ sɛ adwene no a yɛde yɛ biribi no nni hɔnom. Ɔpanyin, ma memfa wo nkɔ akyire kakra. Bere a saa asɛm wei too no, na wadi mfie sɛn, na sɛn na na wusi, eh, wo feelings no, sɛn na na esi teɛ? Oh, metumi aka sɛ na ɛha me kakra, ɛna ɛbɛha me nso m'abusua. Na ade a ɛwɔ mu kakra a mepɛ sɛ ne meka ma wote aseɛ ne nipa bi a ɔrehwɛ me biara tie ne sɛ, sɛ duru mmere bi na nipa kɔ tebea bi mu si a, ayɛ a na ɛden sɛ w'abusua koraa bɛgye wo, na nka mpɛ sɛ obi abusua. Sɛ ɔho deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ no. Ha, enti duru mmere bi a ayɛ a na wofili nneɛma bi kakra wɔ mu, kyerɛ sɛ adeɛ bi a bi a woyɛ no, wonya bi a wobɛtumi ayɛ. but hwan na ɛbɛboa wo? Ɛduru mmerɛ bi sei no a, ɛyɛ a na yɛhia nneɛma bi, so hwan na ɛde boa wo? Nti ɛduru mmerɛ bi a, ɛyɛ a na mo nso moaboa sɛ mo nso mobɛtumi ama nneɛma bi. Na yɛ deɛ ɛduru mmerɛ bi a, ɛyɛ a na yɛdwene kakra. Ɛfiri sɛ mansusu sɛ mɛkɔ saa tebea wei mu na makɔ mu. Nti ɛdɛn a meyɛ nipa mɛtumi adwene kakra. Nti saa ɛto wo na wo mfie sɛ? Na mewɔ ten years.
Ten good years. Yeah. Wow. Ɔpanyini, na woaware, wowɔ mma. Ɛno nso yɛ asɛm wɔ abo so. Ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa. Ɛnyɛ yize sɛ wokɔ tebea bi mu sɛ abusua bi bɛgye wo sɛ wale. Wale ne ba. Wate aseɛ. So far no woyɛ nneɛma bebree deɛ ebi a woyɛ adwuma kakrakra. But ɛyɛ den sɛ obi de ne ba ɛbɛma sɛ wale. Nti menwalee. Ma try awadeɛ no bi pɛn. But ɔbaa no bɛdɔ wo koraa na abusua no nnɔ wo nti bɛma ɔbaa no agyaa wɔ akyiri die. Wate aseɛ? Ɛfiri sɛ so far no metra sɛ me mantra kwan wansrɛsrɛ sika nti mantra kwan wansrɛsrɛ sika na mpɛ sɛ meyɛ biribi still ara no saa adeɛ no deɛ ɛde sɛ ɔbɛwale nti menwalee menni ba so so ɛsɛ so mekɔ m'anim Menya awadeɛ no bi a mepɛ a mɛware a nka m'ani bɛgye. Menya awareɛ no bi a mepɛ a nka mɛware oh na mawo. Ɛsiane sɛ sɛ mehwɛ ne mfie no a akɔ n'anim. Barima TV so ɛna wogu so ahwɛ. Me din ɛde Kofi Kyeibafoɔ. Ɛba ne sɛn dwumadie ɛna ɛnnɛ yɛde abɛpue ɛyɛ Atasoman so Osei kurom ɛɛ wɔ Asante mantam mu Nkuropon ɛna yɛredi saa nkɔmmɔ yi. Ɔpanyini ɛɛ mepatwo wo wokɔ asɔre? Na w'asɔre so ayɛ a yɛyɛ wo mmoa? Ma ntam a wote yi, ebi bɛyɛ wo mmoa anaa? Oo, menhyɛ dɛ nhu no saa, efisɛ mekɔ asɔre. Ɔde menyaa mmoa bi mfiri m'asɔre dan mu saa da deɛ. Mm, menhyɛɛ dɛ nyɛ, mentumi nyina hɔ nka sɛ manya bi. Metra so sɛ mɛyɛ biribi. Da biara no mekɔ asɔre, efisɛ Nyame na ɛbɔɔ me. Ɛnam tebea a mewɔ mu yi, mɛtumi aka sɛ ɛnyɛ me ara m'ahoɔden ne me pɛ. ɛyɛ ebia Nyankopɔn na ama sesei meda so te aseɛ. Nti ɔsɛ da biara no mede ase da nyinaa yɛ dɛ ɛma no. Me ankasa no apart from movie koraa meyɛ no, meyɛ obi a metra sɛ mɛyɛ nwom.
Wow! Ɔpanyini, asɛ asɛ wo wɔ me tim. Sɛ sɛ, kasem a mebɛbisa wo ano sɛ, me ne wo kasa wo fon so a, wo nne no a wo ne me kasa no, mete biribi wɔ mu. Nti nka ɛyɛ adeɛ a nka meba bɛbisa wo sɛ, eh, wɛ deɛ, wanya bɔ pii deɛ, me ma wɔma yɛ three star. Free star kɛseɛ paa na mɛma wode ama yɛ. Ɛni nti no, um, ɔpanyini, wo camera nie. Hwɛm na eh, ma yɛ acapella kakra. To nkora hyɛ nnwom bi a ɛbɛka obi akoma. Ɔbra ne bɔ yɛ den, me ne wo mmienu yɛ mmɔ mmɔden. Ɔbra ne bɔ yɛ den, me ne wo mmienu yɛ mmɔ mmɔden. Yɛsi mo akyi o, amane amane nti na yɛnuru yie. Yɛsi mo akyɛ o, amaneɛ amaneɛ nti na yɛnuru yei. Ɔbra ne bɔ yɛ den, me ne wo mmienu yɛ mmɔ mmɔden. Ɔbra ne bɔ yɛ den, nti me ne wo mmienu yɛ mmɔ mmɔden na ɛbɛsi yɛn yie. Ɛɛ Barima TV deɛ, yɛ deɛ yɛsei tokuro biara mu a ɔhyɛ biara yɛbɛba. ne ne wadi nkɔmmɔ, na wo nso woatumi ahyɛ obi nkuran. Esiane sɛ obi te dan mu, ɔntumi mpue nam sɛ ɛɛ wakɔ tebea bi mu a ɛne ɔno antumi nnante, kyerɛ yɛsɔ ne nsa. Enti ɛyɛ de sɛ wiase apo no? Dabi. Hyɛ wo ho nkuran, esiane sɛ wo ne nnipa koro a wobɛtumi ahyɛ wo ho nkuran ansa na obi koraa mpo afiri abɔnten. abɛhyɛ wo ho nkuran. Panyin Nyan Takyi, yɛne wo adi nkɔmmɔ akɔ anim yie, na mepɛ sɛ mebisa wo sɛ, saa mmerɛ yi, w'asetena yi mu, w'adwuma mu, ɔhaw bɛn paa na wofa mu a obi a ɔrehwɛ wo yi, wopɛ sɛ ɔbɛyɛ wo mmoa? Ah, ok.
Ɛsi a paa deɛ, nneɛma a mefeesi kakra nyinaa ne sɛ, mehia sɛ obi bɛboa me na matumi ayɛ me ankasa m'adwuma. Efisɛ menyɛɛ m'adwene sɛ mɛkɔ akɔsrɛsrɛ sika. Nanso sɛ Onyankopɔn adom me akyɛdeɛ a metumi de yɛ adwuma deɛ a, ɛdeɛn nti na ɛwɔ sɛ mesrɛsrɛ sika? Woate asɛm no ase? Enti seesei ara no deɛ, mehia adɔfoɔ a wɔbɛboa me ama manya sika kakra. Efisɛ seesei ankasa no, ɛtɔ da koraa na meyɛ adwuma a, ɛwɔ sɛ mehan kamera, mɛhan nneɛma nneɛma bi de ayɛ m'adwuma. Adwuma bi yɛ sika. Wahu? Enti mehia. boa mmoafoɔ na ɛbɛn sɛ mehia boafoɔ sɛ obi bɛboa me ama me so mɛnya sika na agya me so mede ayɛ m'adwuma adeɛ ɛhia me nyinaa ne sɛ mɛnya sika kakra na me so mede asate business bi ɛbɛma me so m'ani ayɛ dɛ made ɛsɛ a na menka sɛ mayɛ nnwom baako mmienu mmiɛnsa bi a ɛde bi aba abɔnten pɛ but manya boafoɔ nti nnwom no kaa dɛm baasese a me ne wo ka sɛ metrae sɛ mɛyɛ biribi bio Wate aseɛ? Metra sɛ me ankasa so mɛtumi atwa me me movie. Sɛ meyɛ adwuma no deɛ dɛ ɛma amanfoɔ. Nti sɛ nka menya adɔfoɔ a wɔbɛtumi aboa me na kakraa bi wɔbɛyɛ ama me anka me so me bɛyɛ. Ɛsi a mehwɛ deɛ a mete mu koraa hwɛ a ayɛ mmerɛ. Mm, Wate aseɛ? Obi bɛka sɛ ebi a movie director paa na woka no ɛna wɔ nneɛma bi ayɛ mmerɛ saa no. Ɛnyɛ easy. Wate aseɛ? Ɛkyerɛ sɛ Sɛ adwuma a meyɛ no wei ara ne me nan a mede nante nti metaa tɔ ne ntɛntɛm wade aseɛ ɛna meyɛ upcoming nso na menyɛ big dieter no ɛɛden sɛ yɛbɛtam sika bi yɛde ma yɛ nuanom bi de ama wo ɛna me so mepere sɛ me so mɛba industry nim anaa me so mepere sɛ menya biribi wade aseɛ nti mea na mefɔɔ so nti sɛ meba koraa sɛ mebɛtwa wo sini ama wo na meba na wonni biribi a wobɛyɛ dade aboa me koraa no a megyina sɛ mɛyɛ ama wo sɛdeɛ ɛbɛma adɔfoɔ abɔnten so ɔhu deɛ ɔte mu Nti ama sika paa de obi nhyɛ da ne fie nti ama me nneɛma bi a nti menya dɛ ɔbɛtɔ fiili ɛde aboa me so koraa na me de mewɔ gyidie sɛ yɛahwɛfo a wɔhwɛ barima tv wɔbɛfa ɛyɛ na mɛsi a ɛgu sukuu no ase no na wɔn so atumi asan ne sɛ mobile money anaasɛ sɛ owura nya ntakyi ɛna wopɛ sɛ ɔne ne kasa kora no a yɛbɛbɔ mmɔden sɛ ɔne ne bɛkasa na ɔpanyini wodwane ɛyɛ directors association bi anaa anaasɛ Wowɔ association bi a ɛsɛ sɛ nka ebia wɔbɛyɛ wɔn a wɔmmɛyɛ? No, okay.
Nam sɛ m'ani gye adwuma no ho nti no, afei na makɔhyɛ saa association no mu. Ayɛ deɛ. Eh, FGGG.
Na sɛ ne full meaning ɛne ne deɛ no? Ghana Film Directors Association.
Oh, okay, okay, okay. Na yɛ si a wode ho akɔhyɛ ɛyɛ Directors Association mu? Yeah. Okay, ɛne yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛyɛ mpanyinfoɔ a wɔwɔ mu nso bɛba na wɔn atumi ama wo kwan na nso watumi adirect mu o na yɛkɔ ofie anim hɔ no yɛhu posters bi a na movie film bi a na wowɔ mu saa movie no hwan na direct yɛ na wo feature mu no nso no how was the feeling no okay me try sɛ mɛsoma acte But ɛduru mmerɛ bi na ahoɔden no wɔ fam nti maa meyɛ m'adwene sɛ me active bi nti mɛda akyi nti me movie a mede baeɛ a na me yam ɛne saa obiara ne ne taste no ɛna mede movie bi so baeɛ ɛbɛn sɛ mizaya ɔwɔ mizaya nti movie a mɛtumi aka sɛ mɛgyina mu a maate no ade aka akyire no deɛ mete bi ba mefɔɔ so sɛ mɛda akyi anasɛ
ansana ɛde yɛ nkɔmmɔ bɛba wie no Me deɛ, ma mensan mmisa wo, sɛ ɛtɔ da na wote hɔnom a, ɛyɛ a ɛtumi ba wo sɛ, ah, Awurade, mebaa wiase koraa bɛyɛɛ dɛn? Wotumi nu wo sɛ sɛdeɛ biribi sei ato wo anaasɛ wobu baa asase so koraa? Ɛno deɛ, megye di sɛ nipa biara wɔ ɔhaw bi kakra bi mu a ɛyɛ a na wodi yaw kakra. But me me ankasa paa no deɛ, menhyɛɛ da nyaa saa feeling no bi kyerɛ sɛ mase no a mete no m'ani gye ɛfiri sɛ anyɛ yɛ a no mewɔ nkora a wɔwɔ me nkyɛn a wɔn ne meyɛ dɛn ɛyɛ adwuma wate aseɛ ɛna nyɛ nipa nyinaa se na ɛbɛkɔ me tebea yi mu a nnipa yɛ dɛn ɛbɛn wɔ hɔ nana wate dɛm paa nti sɛ mete ase na nnipa bɛn me deɛ a ɛwɔ sɛ mɛma m'ani yɛ dɛn agye nti ɛno deɛ ɛba tirim sɛ bi a ɔbɛtumi atena sɛ a mekora ɛbaa ne sɛ but metumi huni sɛ meka saa adeɛ no ma me nipadua a na madi Nyankopɔn ho yaw kakra, efisɛ Nyame bɔ me ho ban de. Nyame bɔ ne ho ban da biara. Ɛbaa ne sɛn dwumadie? Yɛn, tokuro biara yɛwura mu. Tokuro biara yɛbɛtwe nsɛm no apie. Ɛnɛ yɛne Owura Nyantakyi ɛne yɛdi nkɔmmɔ afa n'abrabɔ ho. Owura Nyantakyi ɛyɛ obi a ɔyɛ producer ɛsan yɛ director ɛka ho a kyerɛ sɛ movie adwuma no ara na ɔreyɛ wɔ ɛyɛ Ɔsɛe Kurom, Kumawu. ɔyɛ saa adwuma yi na challenges kakra ne wheelchair a ɔte so sisi akora no sɛ wotwe wo ho firi ne nkyɛn a woahwɛ a baabi ɛde ne bɛkɔ akɔto no ɛsiane sɛ break ɛwɔ mu nyinaa yɛ dɛn asɛe awerɛho awerɛho hmm nyame ne boafoɔ na menim sɛ dwumadie a yɛde ɛba w'akwan mu nso no wonhwɛ ɛnhwɛ no kwa biribi bɛka wakoma ama wo so woayɛ owura nyɛ ntakyi mmoa ama Nyame so ahyira wo. Esiane sɛ Bible kora me ati ase sɛ ɔma mu wɔ nhyira ɛsene ɔgyeɛ. Na ansa na yɛde yɛn nkɔmmɔdidie no bɛba awieɛ no, eh, ɛde asɛm na woka kyerɛ obi a ɔrehwɛ wo a ɔno nso wɔwɔ tebea bi mu sei, anaasɛ wɔn a wɔnni tebea bi mu sei na wɔhu obi a ɔbu no abomfia. Okay, mɛtumi aka biribiara, but ɛduru mmerɛ bi a mɛsome kakra a mɛpɛ sɛ mɛka nyinaa ne sɛ, Sɛ yɛkɔ tebea bi mu sei a, nea mepɛ sɛ mesrɛ nyinaa ne sɛ, sɛ ɛba sɛ yɛkɔ tebea bi mu sei a, yɛabusua ne abusua bi a ɛwɔ abɔnten no, ayɛ a wɔn nya aboterɛ kakra nyɛ dɛ ɛmfa ma yɛ. Ebi sɛ sɛ duru mmerɛ bi na nana wohwɛ obi abrabɔ wɔm te sɛ bi a tebea na wɔm bi a, ayɛ a na asɛ fam. So nka ebia abusua no betumi afa nipa no na nka yɛahohoro no ayɛ no yie but ɛduru mɛ bi a yɛto saa ɔna na deɛ mɛpa akyɛ no nti deɛ mɛtumi aka no kakra wɔ abɔnten nyinaa no sɛ ɛgya sɛ mo so mo wɔ abɔnten na mo hu yɛ so yɛ a yɛadi dɛm kakra anaasɛ yɛwɔ saa tebea wɔ mu a deɛ mɛka nyinaa no sɛ yɛyɛ mu nua no wate aseɛ ne yɛte sɛ mo a na ebia ɛyɛ asɛm bi na asie na ama saa nneɛma wɔ no nyinaa dɛ aba saa. Nti mɛsrɛ sɛ wɔ sɛ mo nso mo ka yɛ ɛyɛ dɛ ɛba yɛ ɛba mo ho. Yɛ duru mmerɛ bi na mekɔ kurom na meduru wɔn a wɔn tete kwan ho siesie sika a me ha me kakra. Ɛne sɛ ebi a na obi a ɔte kwan no ho siesie sika na adwene bi a ɛda ne tirim anaa adeɛ bi a obetumi ayɛ koraa de aboa ɔman no na obi a ne ho ɔden koraa no ɔntumi nyɛ saa adwuma no. But na mese yɛagyaa no saa na ɔte fam no nti no, abusua no nso poo no saa. But deɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ nyinaa sɛ Ghana man ne Ghana mpanimfoɔ, ɛduru mmerɛ bi a mo nso monkae yɛn na yɛso yɛnya anigyeɛ, ɛfiri sɛ yɛbrɛ. Ebia deɛ meyɛ me nua bi ɔno nso te kwa nkyɛn ɛresiesie sika so bɛtumi ayɛ. Baa ebia na mema nsiesie sika nti wobɛhu no sesei. Mehia mmoa saa na me nua no ɔte nkwa nkyɛn no nso hia mmoa. Deɛ mpɛ sɛ meka no. bio. Na w'asɛm koraa a w'aka yi ama atwe m'adwene asi asɛm yi so. Ɛɛ, ɔman yi mu a yɛte yi no, aban de sika bi ato hɔ sɛ wɔn a wɔadi dɛm no a wopɛ sɛ wo start wo business bi no, yɛmfa saa sika no mmoa wo. Saa sika yi a yɛkyɛ yi, wo nsa ka bi da? Yɛafrɛ mo sɛ bi a mo a moadi dɛm mommra na yɛma mo sika bi da? Oh, okay.
Mete. Mete sɛ sika no deɛ de biara ɛdɛ yi, ɛbaa abɔnten. But nyɛ ne nyinaa ne yɛn nsa ka. Me ankasa menhyɛɛ da nyaa sika no bi. mete sɛ yɛfi sika no aba nya me nyaeɛ no mewɔ atasomaa so side baabi a mekɔnyaa no koraa no obi na maa me links bi maa mekɔhyia baabi kɔyɛ ibi na menyaa bi
ɛyɛ obi na boa me koraa maa me nsa kaa bi sika no deɛ yes mete sɛ ba but ɛbaa yɛn nsa nka Nti deɛ me meso mepɛ sɛ meka nyinaa sɛ Ghana mpanimfoɔ mo wɔn ani na kakra ma yɛ sɛbi yɛ a yɛdi dɛm yɛni ahoɔden biara nti yɛso yɛnya kakra yɛbɛtumi de ayɛ yɛso yɛ business ne yɛ nneɛma bi so far wheel yɛ a metumi ayɛ mmerɛ metɔ wheel a mɛtɔ no 4 million hmm. wate aseɛ na menyɛ adwuma bi a mɛyɛ dɛ matɔ wei nti me nua bi a ɔno koraa deɛ wɔnni ahoɔden bi anaa abusua mmoa no no ɔbɛtena kwan ho asrɛsrɛ sika But na nka ebia saa ade wei koraa no, ebetumi aka nkurɔfoɔ bi akoma a meyɛ de aba a meyɛ de ama efiri. Me menyaa bi wɔ baabiara, ɛba a me ara na metɔ. Sɛ ɛba koraa na wopɛ sɛ wobɛnya a, yɛbɛka sɛ ɛna kɔ ha, ɛna kɔ ha, ɛna kɔ ha. Wobɛbrɛ. So far no, wahu sɛ mewɔ saa situation, mentumi nkɔgye wei sɛ mekɔgye wei de akɔgu baabi akɔtontɔn. Ɛden sɛ wobɛnya. Nti mesrɛ nso sɛ Ghana mpanimfoɔ ne adɔfoɔ bi a ɛwɔ abɔnten wɔn mmoa na saa nneɛma wɔ kura nti yɛntumi nyɛ no firifiri kakra anaa sɛ yɛkra koraa na yɛde ba a yɛnte so na nka agya sɛ yɛn nso yɛn ankasa yi kura sika koraa a yɛbɛtumi de ayɛ dɛ atɔ sɛ saa nneɛma no nyinaa tumi bɛma ɛbɛboa paa ɛfiri sɛ ɛhwii deɛ ayɛ mmerɛ ɛsi a me nso medi sika mayɛ hye nti Ghana mpanimfoɔ hwɛ me na agya wɔn mmoa me na ɛmu ɔden Me deɛ mewɔ gyidie kɛseɛ sɛ wɔn a wɔhwɛ dwumadie no bebree yɛ adeɛ a wɔyɛ sɛ ɛyɛ mmoa deɛ ɛyɛ adeɛ a wɔyɛ nanso ɛtɔ da bi ara na sɛ ɛbɛyɛ wobɛhu saa nkurɔfoɔ no anaasɛ wobɛhu sɛ so saa nnipa yi a mebua no no ɛde nsunsuansoɔ pa bɛbrɛ me daakye anaa ɛmfa nsunsuansoɔ pa mmerɛ me ɛnɛ yi asɛ obi asuro sɛ ɔbɛkɔto obi wɔ abɔnten a ɔbɛyɛ ne mmoa na megye di sɛ Barima TV dwumadie a wohwɛ yi deɛ Ah, wobɛka, ɛbɛka wakoma ama wabɛboa yɛ papa. Yɛ adeɛ nyina nya ntakyi. Ɛsiane sɛ obɛtumi ayɛ wo papa, obɛtumi ayɛ wo bra, ɛna ɛbɛtumi ato wo nso. Ɛsiane sɛ wei no wanka bi anhyɛ mu. Yɛwoo no na ɛnyɛ sei na ɔteɛ, na mmom ɛyɛ atoyerɛnkyɛm na ato no. Enti mɛsrɛ, me nkotodwe, Barima TV nkotodwe gu fam. Yɛ deɛ yɛse yɛda nkorɔfoɔ no adi ama wo so, mmoa bi a wowɔ biara no, wo de abɛboa saa nkurɔfoɔ yi, na mɛgyina saa nsɛm yi so de ɛnnɛ dwumadie no aba n'awieɛ, na ase kɛseɛ nkɔ ma wo a wonyaa berɛ hwɛ dwumadie wɔ wo fon so ne baabi biara no. Aseda nkɔ ma wo. Nyame nhyira wo, na Nyame nka w'akoma na boa ɛyɛ obi a ɔnni bie, na Nyame bɛhyira wo. Me din.